I thought Ntwani Maraji writing about sound. I could not not do this video. Hambileswi kuma video leyi a yi nga planiwangi. A yi nga planiwangi at all. Guys, happy new year. Welcome back to Nkanelo wa Gingirikani. We are back.

no tingetelela siku rin'we ntsena ku at least ni hanya nkarhi wo leha nyana so mi nga chavi loko ni hleka ni zama ku no ti zama zama hi nexe because masiku lama i fanele ti zama zama hi wexe ka hisa guys yo it's so hot it's 2022 guys it's hot but it's 2022 Woo! guys welcome Um, ni khensile guys ku va mi hi joinile le ka nkanelo wa gingirikani vito ra mina hi mina mandlele gera gingirikani wa ka maxava ni khense ngopfu hinkwenu hina a hi a hi selelela ndzhaku hi kha hi vulavula hi music uh, mara there's people that actually pushed me ku ri mandla vuya ka nkanelo wa gingirikani hi ta vulavula music ya hi ta endla youtube you know

vanhu vo tala vo yimbelela but mandla go back do what you were doing it was nice it was good even though a wu hi luma mara ya la mahlweni and then some people said no don't do that thing man come on you know and i was like ah maybe you're right i shouldn't do those things swa bora swo leswi you know but you know i think loko swi sungula swilo maybe fanele swi hetisisa i don't know

no yi nge vi podcast and chill or we're not doing podcast and chill ye hindla nkati lowa gingirikana so ni khensa vanhu vo tala lava va ndzi senda timeseji va kuma ndla vuya um vanhu vo tala loko ni posta swin'wana na swin'wana ka ka wall ya mina ka facebook va va commenta ku lava ka nkani lowa gingirikana wa ndlubek ma ti tiva hinkwenu na mi khensa swinene kwa mi mi ni hlohlotele ku ze ni vuya leswi ni swi ndlaku laha a ni swi ndleli mina honestly speaking like i said before uh, i'm not doing youtube for money ni endlela n'wina so honestly speaking leswi ni swi endlaku laha i'm doing it for you loko ku nga ri n'wina a ni nga ta ze ni tihlupha mina so vhele ku na vanhu lava nga ta ka va nga swi tsakeli leswi hi swi endlaka haleno hi nga va yo weteli ngopfu ku na vanhu lava nga ta swi tsakela so swa boha evuton'wini ku va na vanhu va nga ta rhandza swilo ku va na vanhu va nga ta ka va nga swi tsakeli swilo that's how life is so we have to accept it and move on

Mukhensini n'wina mi nga a ni vulavula hi n'wina mi mi nga ni posela timeseji ka ti-wall ka ti-WhatsApp ka ti-Facebook hinkwako kwalano mi kha mi ni sendela tona I, I couldn't put it out there because video leyiwa a ni nga yi planangi ku yi endla sweswiwa mara hi ku hi ku twa intuitively ni twe swi fanerile ku ni yi endla hi nkarhi lowu because ni twe hi nga ri ni na mafulufulu ya ku ya ku yi endla sweswi

um vete hi nga ndli ku am loko hi vulavula ene mehe hikuva ni fambenyana nkarhi nga ri swi swa ni tikelanyana ku ka ni nga endli ku am it's a bad habit um i'm doing it again bad bad bad bad bad anyway i cela vulavula swona ya a la vulavula ku nga kuma ku sound leyiwa yi yi pfa yi yi twelela ka side ra yi one a lunghisa lunghisa mhaka ya technique loko vulavula hi sound ni vone ntswari maraja a poste hi mhaka sound so mhaka sound is very challenging guys mara na khensa kwa ya mi hi languteni um ni nga kwini mi nga hi byela hi i ncila swi nga swi kha swi humelela leswi hi nga swi misa guys ya yeah. Uh, hi mise yini vanhu va hosi um na swi lava ku maybe because van'wana va tsarini ku why nga yi endli ku yi va live hi nkanelo wa gingirikani it's impossible you know because ni tala ku ni fanele ni ni endla swa mina and then besides swa ku endla swa mina ku na challenge ya network na bandwidth especially ka youtube because youtube is a different bull or different animal loko endla live ya youtube yi tala ku huma quality ya kona i nga ri yo xuta hi mobicel so na swi tiva ku ni xuta hi yona mobicel ni vula ku mara quality yi vhe yi va poor poor poor poor so swi endla mi nga ni vona ni vona mhaka ku swi endla coverage la mi nga kona yi nga vi strong enough ku va to carry the live coverage se it's not an easy one mina i enjoy the platform ya youtube so yeah that's why they say you know, never say never because i was still not mela anyway so we are back we are back we are back officially we are back ayi dibhela imaboko hinkweni anyway without any further ado mi lava hi vulavula yini because a ni lava ngopfu mi vulavula van'wana va ri nga endle ti-music reviews

because ku na challenge ya ku loko no yimela ti-interview swi ndla ti-video ku hlwela ku fika swi nga hi tekela vo ma three four months because vanhu vo tala a va swi rhandzi ku ta ka nkanda lawa gingirikani and vanhu vo tala va swi rhandza ku ta ka nkanda lawa gingirikani mara your artist that you guys want me to interview um, most of them that i tried i've said in the previous videos

ku na mhaka ya cloud ka youtube chasing cloud ku vanhu va lava ku duma fast fanele na fanele ku ni endla youtube ni nga endla duma but i xicele lexi ni xi vulavulaka ne ni vulavula xicele lexi swona ku na difference ku munhu a endla ti-video endlela ku duma na ku va a endlela ku ku cinca ku tisa ku cinca kumbe ku va ku to have an impact you don't always have to bring a change because you can hardly have a change mara i nga tisa impact yo karhi loko i kha vulavula hi music kumbe any kind of topic you, you, you can tackle mina a ku ri mhaka impact and i still want to go on the impact issue that's why i wouldn't be out here chasing cloud because loko ni swi ya hi ku chaser cloud vanhu lava ni nga va mention lava ni nga ti a ni tshame ku vulavula na vona some of them gave me very interesting answers ni ri loko a swi ya hi sweswo i nge ni ni recorde kumbexani ni poste ti-recordings to tani na tona ta ta mburisano wa mina na vona about what they said to me

what if va na box match ya mapele na bini na ingani wazi yi solviwa wazi ya xitarateni mhaka leyi kumbe mr post na bini na ingani sweswiwa ku na ku nga va na ya mr post na team xirimani you know hi guys ku busy na handle anyway i'm not there for that mara i'm just saying you can be

Loko hi ri laha ka nkani lowa Gemkani hi fanele ku swi endla I'm taking off my shirt for for the next video don't worry don't worry ni nge hluvuli bro ni vona nyudi yin'wana ya soul music a yi trendala the funny thing is tolo ka facebook ni postini ku if loko lembe ra 2022 ro hela mehe ni nga postanga nyudi lembe ri ta va ri nga helangi kahle

Watch the next video to see what we tackle first hi 2022 ka music wa Xitsonga hi ka muta nkanelo wa gingirikana mandla le gere gingirikana wo ka mashaka eka swi dorsi mi nga titimile